Sera ta' tajba minna u ftet joħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser l-ospita lil Francesca Xerri Rizzo, ex xandara, Rajniha tippreżenta numru ta' programmi fuq dan l-istazzjon. Illum il-ġurnata Francesca hija professjonista tal-estetika, waħda mill-ikbar ismijiet li għandna fil-gżejjer Maltin. Fil-fatt, il-professjoni tal-estetika u x-xagħar hija professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja ta' Francesca. Jekk nitkellmu fuq l-ewwel passi ta' Francesca fid-dinja tax-xandir, Francesca tirrakkuntalna kif Gloria Mizzi kienet il-persuna li tant spiratha u tant tatha pariri siewja. Ħa niltaqa' ma' Francesca minn hawn u ftit ta' sekondi oħra għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time kif jaqbżu tmienja eżatt inkun qiegħed nistenniekom biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi. Fil-fatt il-mistiedna tiegħi hija l-kbira fost tliet aħwa ta' 24 sena biss. Bdiet tmexxi n-negozju tal-familja u darba tawha parir li għal kull biċċa xogħol televiżiva huwa essenzjali li jkollok ftit friefet fl-istonku. Nilqa' miegħi lil Francesca Xerri Rizzo. Hello Francesca! Le Rowan. Kif int? Tajba ħafna.
Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Għandek ħafna friefet illum. Iva, ta' veru. Ħafna, ħafna.
U le, m'għandekx għalfej. Ħalla ek ma' Nelly, dil-kelba tiegħi, jara Fran. Hello Nelly. Hello Nelly.
Tuħx għalik, toħdix personali l-moħħa biex torqot, għax dal-ħin.
Dal-ħin.
Il-ħin taħħa, il-ħin taħħa. Fran, għandi bżon ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela le. Isem ikun jom?
Francesca Rizzo.
Francesca Rizzo. Data ta' twelid? 4-10-74.
Ej, melux iċċelebrajt, mela. Mela, 48.
Happy belated.
Thank you. Fejn inti mwilda, Fran?
Il-Blues, San Ġiljan. San Ġiljan.
Residenti. Kappara.
Kappara.
Professjoni. Estetista.
Estetista.
Fran, fakkarni, Gloria Mizzi, mhm. kienet taħdem mal-papa jew l-papa kien jaħdem ma' Gloria? Le, le, mela.
Il-papà kien jaħdem għaliha. Il-papà kien jaħdem għal Gloria. Iva. Imma Gloria ħbiba tal-familja. Kellha ħafna. Gloria kellha l-ewwel l-ewwel ħwienet sal-hairdressing ta' Sliema, Genesse. Hu kien diġà jaħdem f'xi lukandi oħra, kien jaħdem il-Preluna u f'xi postijiet oħra. U Marret għalih, she had hunted him ġifieri, u daħlitu jaħdem magħha. Hu kien ġrieket l-ewwel postijiet. Ma nafx jekk għandix l-informazzjoni korretta, imma qaluli li l-libsa tal-magħmudija tiegħek kienet biċċa xogħol ta' Gloria. Eżatt. Jiġifieri ħabiba tal-familja. Ħafna, ħafna, ħafna. Gloria kienet waħda minn dawk il-persuni, fost l-oħrajn, li tawk ħafna pariri hekk siewja fil-bidu meta bdejt ix-xogħol tiegħek fix-xandir. Ħa ngħidlek. Peress li dejjem kienet f'ħajti, naħseb u dak iż-żmien kienet tagħmel dak il-programm Made Mara Ideali u kienet tagħmel ħafna programmi fuq it-television, naħseb kienet waħda minn tal-ewwel li inspiratni. Hi ma' Josette Hamilton ovvjament, kien hemm oħrajn ovvjament li ggwidawni along the way ukoll, hu Ray Azzopardi, John Bundy, ġifieri jekk nibda nsemmi ma nieqafx imma dawn huma għalija ikoni f'ħajti li għenuni ħafna. Fran, għandi filmat żgħir għalik li ħa jqabbdek ħafna nostalġija. Ħa narawh flimkien, kif niġu lura mbagħad ikkummenta li naqra fuq dak li nkunu rajna. Tbikkinix ta? O le, mhux se tibki.
Ara.
Kontni żgħira. Kemm kellek żmien, Fran? O minn da, ma għax għamluli hemm ġo xagħri u x'mistija. Jien naħseb kienu l-aħħar tan-nineties jiena. Ooh, Madonna x'mistija. Naħseb, jien naf hemmhekk eħe ilu le ilu, mamma mia. Naħseb jiena kelli, naħseb xi 22 sena, eh. Fran, aħna u nfittxu fl-arkivji. Kellna xi ħadd li jaħdem fl-arkivji, qalilna Francesca darba, waqt messaġġ promozzjonali, nail polish tgħidx kemm ta' nkwiet. X'kien ġralek? Ma, ehm, jiena dejjem nobgħod nagħmel monologues, fhimt, ġifieri dik il-ħaġa ta' waħdi vera niddeja, imma kien promotional advert u kien ta' xi makeup u kien hemm stand tal-makeup, U fost l-oħrajn trid tagħmel minuta titkellem waħdek, dal-nail polish waqa' nkisser, nisel fuq saqajja u trid tibqa' dritt għax live kien. Ġifieri ma tistax pereżempju tgħid il Lallu ħa nkompli nerġa' nirrepetiha, live live u trid tibqa' hekk qisha ma ġara xejn, qisha ma waqagħlek xejn, qisek mhux qed tħoss il-ħġieġ taħt idejk, aw taħt saqajk. M'hemm x'tagħmel. Affarijiet li jiġru. Fran, ta' 24 sena biss, bdejt tmexxi n-negozju tal-familja. hemm negozju ta' hairdressing, estetika. Ta' 24 sena, ta' wieħed mill-ikbar negozji li kien hawn fil-gżejjer Maltin. Il-klijentela kienet reputabbli ħafna u mill-iktar influenti. Il-fatt li l-isem kien kbir, il-klijentela kienu influenti, kien jikkrea iktar pressjoni fuq persuna ta' 24 sena jew le? Ħa ngħidlek le.
Għax bid-differenza li kien hemm ħafna lealtà. Aħna naħseb meta kien immexxi mid-Daddy il-ħanut, dejjem kien immexxi b'rispett u lealtà mill-klijenti u vice versa. Allura ħafna minnhom kellhom dik l-imħabba lejn il-papà tiegħi allura riedu jgħinuni. Jiena nħass hekk ħassejtni anyway. Ġifieri x-xogħol qatt ma kien xogħol. Jiena xogħli dejjem ħabbejtu ħafna u trabbejt fih. Jiena s-salon, pereżempju, meta kont żgħira kelli, ilna, sentejn, tliet snin, konna ngħixu fin-naħa ta' wara tas-salon, fejn hu s-salon issa. Allura kien qisu parti mid-dar, taf kif, ġifieri l-kċina, l-bedrooms kollha viċini. Extension tad-dar, litteralment. Allura dan nies, jien naf, niftakar pereżempju waħda mill-affarijiet li tgħidli Gloria, dar minnhom poġġejt fuqha u kelli l-accident fuqha, fhimt? Ġifieri affarijiet li għadha tirrahthom jirrakkontawli. Josette, per eżempju, Hamilton kont il-flower girl tagħha fit-tieġ. Ġifieri kien hemm kont involuta dejjem f'ħajthom daw dejjem kbirt magħhom dan nies. Allura l-klijenti mbagħad saru ħbieb, iżżewġu, kellhom it-tfal tagħhom, it-tfal tagħhom saru klijenti tiegħi. Taf kif jiġri issa qiegħda f'dak il-fażi li għandi l-klijenti qed jiżżewġu t-tfal u jrid ikollhom il-babies huma, fimt? Ġifieri it's a family affair ħafna tagħna.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand ispiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Fran, meta kellek tmintax-il sena biss, Tlaqt lejn l-Ingilterra biex tkompli tistudja. Hekk kif tirrakkonta l-esperjenza ta' tfajla ta' tmintax-il sena li litteralment telqet mid-dar, marret tgħix għal rasha l-Ingilterra. Ifhimni, dak iż-żmien, għax issa ilu, sewa dak kien way back early nineties, kien nies naslu ħirġa minn ġo gaġġa u għax ovvjament hawnhekk Malta protetti ħafna taf kif il-ġenituri tagħna dejjem fuqna. F'daqqa waħda ġejt Londra. Pajjiż cosmopolitan ħafna, kulturi differenti, ġifieri fl-ewwel post li qatt niftakar kien ġo IMCA. U kelli kulturi diversi minn Mali, minn Ethiopia, minn Kenya, minn Svizzera, minn Spanja, Taljani, minn kullimkien kienu, fhimt, ġifieri inti multicultural kienet anki tidħol fil-kċina, x'inti jkollok il-bedroom pereżempju qed tgħix ma' persuna waħda. Imma mbagħad tidħol fil-kċina għandek sitta, ġifieri għandek six cuisines differenti, opinjonijiet differenti, kulturi, reliġjon differenti. Fran, Alf, il-papà kien jinkuraġġik ħafna biex tmur l-Ingilterra, però l-mamà ma kinitx. Il-mamà kienet tikkoraġġini, imma l-mamì tiegħi ovvjament kienet tibża' dak iż-żmien. Bħal kull mamì oħra.
Eżatt, hi.
Jiena l-mamì tagħna, il-pedestal tal-familja għandi ngħid, fhimt, jiena l-mamì. Hija l-persuna, il-point of reference tiegħi meta jekk xi ħaġa ta' ferħ u jekk xi ħaġa ta' dwejjaq, miskina dejjem lilha nkellem l-ewwel. Imma għax kienet qisha anki meta kont għadni żgħira, Bianca hemm tmien snin bejni u bejn Bianca u bejni bejn Alan hemm fourteen. Allura jistni dejjem konna iktar taf kif viċini. Anki bħala matura tkun il-kbira għajsa ħu ħsieb il-oħtok, ħu ħsieb il-ħuk, taf kif? Allura kellna dik ċertu relazzjoni. Bkiet ħafna u niftakarni jien għatilha l-escalator tal-arjuport u nkantalha dik I'm leaving on a jet plane u nkun nsejrilha hi tibki u jiena nsejrilha. Fimt? Imma tkun għadek żgħira, tkun immatura x'hekk ngħid, ngħid kemm kont ma naf xejn kemm kont immatura. Għax imbagħad vera missjajta ġejt homesick, fim, ġifieri. Imbagħad għamilt xi żmien taħdem fuq cruise liner, le, Fran? Iva, imbagħad mort naħdem ta' wara li lestejt il-kors. L-istess kumpanija kellhom mijiet ta' cruise liners, franchises, Steiner, u kont mort naħdem fuqhom. Kont, ifhimni, kont vera fortunata. Hekk kif tirrakkonta. Sabiħa ħafna. Ħa ngħidlek, taħdem ħafna għax il-ġranet li inti tkun qed sii, jiġifieri tkun qiegħda għaddejja minn pajjiż għal pajjiż, hemmhekk il-ġranet twal ħafna u taħdem ħafna. Imma mbagħad meta inti tkun in port, imbagħad għandek it-time off tiegħek, fhimt? Jiġifieri, imma kienet sabiħa ħafna u jisu kull jum tkun ġo pajjiż differenti. Konna qsamna l-oċean, morna l-Caribbean, North and South Africa, North and South America. Fim ġej postijiet li naħseb ftit minnhom qatt ma ħa nerġa' mmur, ftit minnhom forsi terġa' tarahom imma. U professjonalment nimmaġina skills anki networking, sales wise. Ħa networking immens.
Għal dak iż-żmien kienu l-Ingliżi mmerġew mal-Amerikani allura bħala marketing kien qawwi ħafna, kien very very pushy. Kienu jgħallmulna pereżempju ċertu frażijiet li għandna ngħidu, kif għandna npoġġuhom, Jiġifieri it was a structured marketing plan għal 23 years ago, taf kif, kienet avvanzata ħafna. Litteralment formazzjoni iktar milli xejn. Iva. Imma fl-istess ħin kont l-unika Maltija fuq il-vapur, fhimt, ħadd ma jafek. You need to make a name for yourself, taf kif, tkun għadek żgħira wkoll, taf kif, imma il, jien, qatt ma kelli problemi ikoll nagħmel il-ħbieb, ġifieri għax jiena jgħiduli minn meta żgħira kont nitkellem anke mal-mera. Fim, ġifieri qatt ma kelli problemi. Jirnexxilek tikkomunika wkoll mal-mera. Ma' kulħadd ukoll, anke jekk ma anke l-lingwa jekk ma nifhimx il-lingwa minn hawn u minn hemm bejn sign language u bejn mossa. U bejn oħra niftiehem, fhimt? Ġifieri dik kienet tajba ħafna. Imma kienet esperjenza sabiħa ħafna. Fran, jien naħseb li għandu x'jaqsam naqra mal-istilla li twilidt taħtha jiena wkoll, il-Libra. Nieħa, hekk jgħidu. Għax il-Libra meta għamilna naqra riċerka sibna li n-nisa Libra ma jiġġudikawx u jaraw dejjem l-aħqwa u l-aħjar f'kulħadd. Naħseb, naħseb dik veru. Minn dejjem, veru. Jien għamilt ħafna homework fuq innifsi, ġifieri fuq self empowerment u speċi biex jiena ntejjeb lili nnifsi dejjem anki bħala mindset, pożittività. Ġifieri parti minnha kienet, għax inti għedt li ħa ssemmieli pereżempju lil Nirvana, Nirvana kienet tgħidli inti happy clappy. Però mhux għax happy clappy, għax jiena dejjem nipprova nara l-aħjar. L-aħjar.
Kont tgħallimt li fil-ħajja you can become bitter or you can become better. U jien dejjem għażilt il-better. Veru, fil-ħajja dejjem għandek żewġ għażliet. Jiġifieri dejjem għandek għażla.
Fran, ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami. Kif niġu lura ħa nitkellmu ħafna dwar Nirvana, li sfortunatament tilfet il-battalja kontra l-kanċer seba' snin jew tmien snin ilu? Disa' snin. Disa' snin. Ninth October għalqet nine years. Wow, intom kontu best of friends? Iva, mindu kellna sbatax-il sena. U rrid nisma' xi naqa' ċuċċati li kontu tagħmlu. Tajjeb, ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

U jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska u mmimgħa dalwaqt terġa' tibda ssibha fil-ħwienet ewlenin. Soup so good, everybody wants some.
Dreams are born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hal Ormi.
Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Okay.
to be or not to be. Be what you want to be. Be benefit.
Be benefit. Freedom!
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed flimkien mal-mistidna tiegħi eh, Francesca Rizzo. Mument uniku qbattu lil Nelly imqajma imma ħaterġa' torqod naħseb Fran. X'ma lajt terġa' tintefa'. Waqt ir-reklami kien hawn ħossu qamet timbaħ. Qabel ma nkomplu bil-konverzazzjoni ma' Francesca, Infakkarkom li flimkien ma' Soap Up Friski jew Mimha, il-ġimgħa d-dieħla ħa nniedu kompetizzjoni għalikom it-telespettaturi, li ovvjament nixtiequ l-parteċipazzjoni tagħkom u jekk kemm-il darba tipparteċipaw, grazzi għal Soap Up Friski jew Mimha tistgħu toħorġu rebbieħa. Biex intikom naqgħa ħjiel żgħir, għandkom bżonn il-kreattività biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni u għandkom bżonn ukoll il-mobile biex tieħdu r-ritratti. Ngħidilkom iktar dettalji il-ġimgħa d-dieħla. Fran, qabel morna r-riklami, bdejna nsemmu lil Nirvana. Kemm kontu ħbieb? Kontu lkom ħbieb minn meta kontu tfal? Kellna sbatax-il sena. First year sixth form. Nirvana qabel ħallietna kitbet ittra li lilek hija xi ħaġa point of reference li ssegwiha b'mod kontinwu. Ħa ngħidlek, mhux jiena biss, ta, ħafna ħafna nies xxerjawha, Puttinu fil-birthday tagħha, fil, fl-anniversarju tagħha titmexxa ħafna għax hija ittra vera mill-qalb imma hemm ħafna points fiha li wake up calls taf kif li inti xi kultant affarijiet ovvji, affarijiet li huma normali imma xi ħadd irid ifakkrek fihom. Huwa biss meta inti tkun naħseb wasalt lejn l-aħħar li inti tirrealizza li Di vera importanti fil-ħajja, l-priorities naħseb jinbidlu. Jinbidlu kompletament. Jinbidlu kompletament.
Tul il-ħbibrija tagħkom, Nirvana, inti tirrakkonta li kienet waħda mill-persuni li l-affarijiet dejjem qalthomlok kif inhuma, anke jekk ma kinux l-affarijiet li ridt tisma'. Iva, iva, ħa ngħidlek.
One kienet hi żbukkata minnha u ġifieri ma tantx kienet iddur mal-, x'ismu. Imma fl-istess ħin dejjem tatni, an objective opinion, fim, ġifieri qatt ma kienet xi ħaġa parzjali jew xi ħaġa, kienet tgħidilli kif inhi. Għallmitni ħafna, pereżempju, hi kienet tajba ħafna fit-teknika, fil, tibgħat emails dak iż-żmien, mhux issa ovvjament dak qed ngħidu way back. Dak kien il-bidu. Konna għamilna kors flimkien, konna għamilna kors jismu Style Clinic u kien ifformat qisu fuq tnax-il ġimgħa, fuq moda, fuq kif għandek tapplika l-makeup, kif għandek tagħmel xagħrek, l-etika, il-kultura, l-istorja, kien hemm, kull ġimgħa kienet tkun differenti. U jiena kreattiva ħafna, ġifieri meta tini il-lok biex nagħmel lecture pereżempju, ikoll rajt, kont fl-element tiegħi. Kif titfan li rrid nibgħat email, rrid nikteb l-affarijiet, min m'iniex organizzata bħala bniedma u hi kienet retta s-seġerat, fhimt? U kienet tirrabja miegħi, ta, kienet tgħidli, mhux hekk? Ktibtha l-email? Għamiltha? Kont qed ngħid xi ma nafx nużah, kien għadni mela tgħallem. Fhimt, ġifieri, thank God, ġifieri għaliha li vera hekk, ċertu affarijiet tgħallimthom sew. Fadlilna tletin sekonda biss, Fran, nixtieq nisma' r-rakkont tiegħek meta inti u Nirvara kontu vera żgħar U tlaqtu lejn paċi fil mingħajr mettu l-ġenituri. Ah, ma, mela dik. Kif kienu skoprew? Ah, konna ma għafimna.
Alla ħares jagħmilha tifel tiegħi issa x'noqtlu. Ġifieri, kena 17 sena, aħna ngħixu l-kappara, kienet raqdet għandi. Għat li għandi għabti ġelata, tara għawnek il-kappara mawx tal-ġelati, għat li fej l-viktar viċinata, jew San Ġiljan, jew Paċvi, għat li menħana jek xnam, għan morru mixja, għawna jidek xnamlu. U niftakar l-ġenituri tagħna kontattilhom ma ħirġa nieħu għaw mixja għandur dawra. Ħriġna sa Regent Road, ħriġna subajna hekk. Hitchhiking. Hitchhiking ara ġen, ara ġen u billejl, billejl f'xi tmienja ta' disa' ma kienux xi tard ħafna, imma niftakar morna Paceville xtrajna ġelat, kilnieh u hitchhajna lura. Ngħid ara kieku ġralna xi ħaġa. Mur fiehem illum hu l-missier Nirvana lil Anna u lil Joe jaħasra. X'k. Anke l-missieri mhux ġib hekk ngħid ngħid taf kif. Ara x'kien jiġri. Eħe, konna eħe, imma konna dak iż-żmien ħa ngħidlek ma jkollokx ħażen. Però kien żmien differenti wkoll.
Kien żmien differenti u ma jkollokx ħażen, inti qatt ma jidħol f'moħħok li ħa jiġrilek xi ħaġa ħażina. Tajt u hija, mort kienet avventura. U kienet għoġbitni l-biċċa, eh. Anke b'mod globali, d-dinja kienet kompletament differenti. Kienet differenti, ma kienx hemm daqshekk. traffiku, ma kienx hemm dal-ġenn, ma ma nafx, naħseb l-affarijiet kienu differenti, imma xorta ta', ġifieri, Xorta ma kienx meta ta' ħaġa. naħseb fiha Gigi li għamilniha minn, għax hi kienet toqgħod Santa Luċija, ehm, konna ħdejn l-Addolorata, Hitchhiking. hitchhiking għal Paceville u lura, U lura. ġifieri għamilni, Dik ġifieri, naqra l-rajd ġenn it-twal. kbir, ġenn kbir li ngħid, Fran, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi, Grazzi napprezza li għamilt ħafna, il-ħin ħafna. ehm, biex tiġi hawnhekk. Ħa nibagħtuk minn hawnhekk b'naqra togħmiet tajbin għax fil-fatt grazzi għal Yogi Tea għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti, tista' tiżgħu fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tikkrea wkoll verżjonijiet iktar friski billi tagħmilhom iced tea. Grazzi għal Baroness ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Baroness għalik biex xorta waħda tgawdi togħma tajba u tkun tista' tikkontrolla l-kaloriji u x-xaħmijiet fid-dieta tiegħek. Grazzi ħafna Francesca, u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba, però qabel ma nħallikom, infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Iċ-ċans tagħkom, insomma mhux tagħkom eżatt, tal-klieb u tal-qtatess tagħkom li joħorġu rebbieħa. Qed nistenna ritratti tal-klieb u l-qtatess tagħkom li jiġu mingħandkom bit-tema Lura lejn l-iskola. Użaw il-profil tiegħi ta' Facebook jew inkella Instagram u minn Bonnici.TV biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Qed nistenna r-ritratti minn għandkom. Grazzi, il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa.
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Orienta.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.